Joshua bagi tiga belas ayat satu ngagai tiga puluh tiga Menua ti deka dialahka orang Israel. Nyadi Joshua diatu nya udah tuai. Tuhan lalu bejaku ngagai iya, Nuan diatu udah tuai, tang menua ti deka diambil kita agi mayuh. nyengkaum semua menua Pilistin enggau menua Gesur, enggau semua menua orang Abim ti tunga ke selatan. Menua ti berengkah ari Sungai Sihor ba entara menua Ejip nyentuk ngagai garis entara menua Ekron di utara, nya diempu orang Kanaan. Bala raja orang Pilistin diau di Gaza, Asdod, Askelon, Gat, enggau Ekron. Tu mega menua ti deka dialihka orang Israel. Semua menua orang Kanaan enggau menua merah ti diempu orang Sidon nyentuk ngagai api ba garis entara menua orang Amor. Semua menua orang Gibal, semua menua Lebanon ti tunga ke timur berengkah ari Baalgad ti tunga ke selatan Bukit Hermon. ngagai Lebo Hamat. Tu nyengkaum semua menua ti diuan orang Sidon ti diau ba menua ti bebukit ba entara Bukit Lebanon enggau Misrepot Maim. Aku deka meru semua bansa orang nya lebuh orang Israel nyerang. Kita enda tau enda magi menua nya ngagai orang Israel Nitihka jaku aku ngagai nuan. Nya alai, bagi diatu menua tu ngagai sembilah bengkah raban bansa orang Israel, enggau setengah ari raban bansa Manase ngambika menua nya tau diempu sida. Bedua menua muak ke timur Sungai Jordan. Raban bansa Reuben enggau raban bansa Gad enggau setengah ari raban bansa Manasseh udah nerima menua ti udah diberi Moses ke nembiak Tuhan ngagai sida. Menua nya di timur Sungai Jordan. Menua sida berengkah ari Aroer, ti ba tisi lebak Arnon, enggau negeri ti ba tengah-tengah lebak nya, lalu nyengkaum semua emperan ti ba atas bukit berengkah ari Medeba nyentuk ngagai Dibon. Menua nya terus ngagai garis entara menua Amon, lalu nyengkaum semua negeri ti udah diperintah raja orang Amor ke benama Sihon ti udah merintah di Hesbon. Menua nya nyengkaum Gilead, menua Gesur enggau menua Maka, semua bukit Hermon enggau semua menua Basan nyentuk ngagai Salika. Menua nya nyengkaum menua ti udah diperintah raja Ong. pengabis orang Repaim ti udah diau di Astarot enggau di Idrei. Moses udah ngalahka bansa orang tu lalu udah muru sida. Tang orang Israel enda muru orang ke diau di Gesur enggau di Maka. Orang nya agi diau di menua Israel. Moses enda meri menua ngagai raban bansa Liwai. Laban munyi ti udah dipadahka Tuhan ngagai Moses sida nerima ungkup ari piring tunu ba alta ke Tuhan Allah Taala ke disembah orang Israel nyadika pesaka sida. Menua ti diberi ngagai Reuben. Moses udah meri sebagi ari menua nya ngagai suku raban bansa ti ari raban bansa Reuben nyadika pesaka sida. Menua sida nya berengkah ari Aroer ti ba tisi lebah Arnon enggau negeri ti ba tengah-tengah lebat nya nyengkaum semua emperan ti ba atas bukit ti ngelingi Madeba. Menua nya nyengkaum Hesbon enggau semua negeri ti ba emperan ti ba atas bukit, iya nya Dibon, Bamot Bal, Bet Bal Meon, Jahas, Kedemot, Mepat, Kiriataim, Sibmah, Seret sahar ti ba munggok ti ba lebak nya. Bet Pior, Serimbing Bukit ba Bukit Pisga enggau Bet Jesimot. Enggau semua negeri ti ba emperan ti ba atas bukit enggau semua menua ti udah diperintah Sihon, raja orang Amor ke merintah di Hesbon. Moses udah ngalahka iya sereta ngalahka bala raja orang Midian, iya nya Ibi, Rekem, Sur, Hur, enggau Reba. Semua sida nya udah nyadi pemerintah ke menua ti diperintah Raja Sihon. Siko ari orang ke dibunuh orang Israel nya tukang tilit ke benama Balam anak Beor. Sungai Jordan nyadika garis entara menua di barat ke raban bansa Reuben. Nya meh negeri enggau negeri ti mit ti udah diberi ngagai orang ke ari ruang bilik raban mensia Reuben nyadika pesaka sida. Menua ti diberi ngagai Gad. Moses udah mega meri sebagi ari menua nya ngagai orang ke ari ruang bilik raban bansa Gad nyadika pesaka sida. Menua sida nyengkaum Jaser enggau semua negeri ti di Gilead. Setengah menua Amon nyentuk ngagai Aroer ti muak ke timur Rabah. Menua sida berenggah ari Hesbon ngagai Ramat Mispeh enggau Betonim, ari Mahanaim ngagai garis entara menua Lo Debar. Ba lebak Jordan, menua nya nyengkaum Bet Haram, Bet Nimrah, Sukot, enggau Sapon, enggau teda menua ti udah diperintah Raja Sihon di Hesbon. Sungai Jordan nyadika garis entara menua sida muat ke barat, nyentuk ngagai Tasik Galili di utara. Nya meh negeri enggau negeri ti mit ti udah diberi ngagai raban bansa Gad nyadika pesaka sida, nitihka ripih suku raban bansa sida. Menua ti diberi ngagai Manasi di timur. Moses udah meri sebagi menua ngagai setengah ari orang. Ke ari ruang bilik raban bansa Manasi nyadika pesaka sida. Menua sida berengkah ari Mahanaim lalu nyengkaum semua menua Basan, iya nya semua menua ti udah diperintah Ong, raja Basan, enggau semua enam puluh buah tumpuk pendiau Jair di Basan. Menua nya nyengkaum setengah ari menua Gilead, enggau Astarot enggau Edrei. ti udah nyadi indu negeri ke menua ti diperintah Ong Dibasan. Semua nya udah diberi ngagai setengah ari suku raban bansa ti diturun ke Makir anak Manasi. Nya meh jalai Moses magi menua ti di timur negeri Jeriko enggau di timur Sungai Jordan, lebuh iya agi bepalan ba emperan menua Moab. Tang Moses enda meri menua ngagai raban bansa Liwai. Iya madahka pesaka sida nya ungkup ari piring ti diberi ngagai Tuhan Allah Taala ke disembah orang Israel. Pengabis bacha, Joshua bagi tiga belas ayat satu ngagai tiga puluh tiga.